Дыууын ӕхсӕзӕм сӕр Йесо йӕ ныхас куы фӕци, уӕд йӕ ахуыргӕнинӕгтӕн загъта: «Сымах зонут, дыууӕ боны фӕстӕ уыдзӕни куадзӕн, ӕмӕ Адӕймаджы Фырт лӕвӕрд ӕрцӕудзӕни байтындзынмӕ. Уыцы рӕстӕг алчертӕ ӕмӕ адӕмы хистӕртӕ ӕрӕмбырд сты алчер Кайафӕйы галуанмӕ ӕмӕ рахаст у Йесойы хинӕй ӕрцахсыны ӕмӕ йӕ амарыны уынаффӕ. Фӕлӕ дзырдтой: «Ӕрмӕст бӕрӕгбоны нӕ, науӕд адӕм сызмӕнтдзысты!» Йесо уыди Вифанийы, Хъотырджын Симоны хӕдзары. Уым ӕм ӕрбацыд иу сылгоймаг зынаргъ хӕрздӕфгӕнӕнӕй дзаг дурнимӕ. Ӕмӕ Йесо фынгыл куы бадт, уӕд ын хӕрздӕфгӕнӕн райдыдта йӕ сӕрыл уадзын. Йӕ ахуыргӕнинӕгтӕ уый куы федтой, уӕд смӕсты сты ӕмӕ дзырдтой: «Цӕмӕн хъуыди уыйбӕрц хардз кӕнын? Ацы хӕрздӕфгӕнӕн уыди стыр аргъыл ауӕй гӕнӕн ӕмӕ ӕхца мӕгуыртӕн раттын». Йесо уый бамбӕрста ӕмӕ сын загъта: «Цӕмӕн къӕмдзӕстыг кӕнут сылгоймаджы? Уый мын хорз хъуыддаг сарӕзта. Мӕгуыртӕ ӕдзух уӕ фарсмӕ сты, ӕз та ӕдзух уемӕ нӕ уыдзынӕн. Ацы хӕрздӕфгӕнӕн мӕ буарыл кӕй ауагъта, уымӕй мӕ ӕрцӕттӕ кодта ныгӕнынмӕ. Ӕцӕг уын зӕгъын, ацы фарны уац ӕппӕт дунейы хъуыстгонд кӕмдӕриддӕр уа, уым ацы сылгоймаджы рымысынӕн загъдӕуыдзӕн, цы сарӕзта, уый тыххӕй. Уӕд дыууадӕс ахуыргӕнинагӕй иу, Иуда Искариот, ацыди алчертӕм ӕмӕ сын загъта: «Цы мын ратдзыстут, уӕ къухонӕй куы бафтын кӕнон, уӕд?» Уыдон радтой дӕсӕмӕссӕдз ӕвзист ӕхцайы. Ӕмӕ уӕдӕй фӕстӕмӕ Иудӕ агуырдта Йесойы сын сӕ къухтӕм раттыны фадат. Донгонд дзулты бӕрӕгбоны фыццаг бон Йе сомы бацыдысты йӕ ахуыргӕнинӕгтӕ ӕмӕ йын загътой: Куыд дӕ фӕнды, кӕм дын ӕрӕвӕрӕм куадзӕны фынг? Уый сын загъта: Ацӕут сахармӕ иу адӕймагмӕ ӕмӕ йын зӕгъут: Ахуыргӕнӕг зӕгъы, мӕ рӕстӕг хӕстӕг у. Куадзӕн мӕ ахуыргӕнинӕгтимӕ дӕ хӕдзары бӕрӕг кӕндзынӕн. Ахуыргӕнинӕгтӕ бакодтой, Йесо сын куыд загъта, афтӕ, ӕмӕ рывӕрдтой куадзӕны фынг. Куы баизӕр, уӕд Йесо ӕрбадти фынгыл йӕ дыууадӕс ахуыргӕнинагимӕ, ӕмӕ хӕргӕ куы кодтой, уӕд Йесо загъта: «Ӕцӕг уын зӕгъын, Уӕ-иу мыл рацӕудзӕни гадзрахатӕй. Уыдон тынг ӕрӕнкъард сты ӕмӕ йын радыгай райдыдтой дзурын. Уый ӕз уыдзынӕн, мыййаг, хицау? Йесо сын загъта: Цӕхдоны мемӕ йӕ къӕбӕр чи стылдта, уый мыл рацӕудзӕни гадзрахатӕй. Ӕниу адӕймаджы фырт фӕивгъуыйы сыгъдӕг фыст дзы куыд зӕгъы, афтӕ. Фӕлӕ сӕр йӕ сӕр адӕймаджы фыртыл гадзрахатӕй цы адӕймаг рацӕуа, уымӕн. Уыцы адӕймаг фӕлтау куы нӕ райгуырдаид, уӕд ын хуыздӕр уыдаид. Уӕд йӕ уӕйгӕнӕг Иудӕ дӕр загъта: Уый ӕз уыдзынӕн миййаг рави. Йесо йын дзуапп радта. Дӕхӕдӕг ӕй куы зӕгъыс. Хӕргӕ куы кодтой, уӕд Йесо райста дзул, арфӕ ракодта, асаста йӕ, радта йӕ ахуыргӕнинӕгтӕн ӕмӕ загъта: «Айсут ӕмӕ хӕрут. Уый мӕ буар у». Стӕй райста сӕны кӕхц, арфӕ ракодта, радта сын ӕй ӕмӕ загъта: «Уе ппӕт дӕр дзы баназут, уымӕн ӕмӕ уый мӕ туг у. Уымӕй фидаргонд цӕуы ног фидыд ӕмӕ акӕлдзӕни бирӕтӕн сӕ тӕригъӕдтӕ ныббарын сӕраппонд. Зӕгъын уын, нырӕй фӕстӕмӕ нал баназдзынӕн ацы сӕнӕфсиры сӕнӕй, цалынмӕ мӕ фыды паддзахады уемӕ ног сӕн баназон, уӕдмӕ». Стӕй азарыдысты арфӕйы зарӕг, Ӕмӕ ацыдысты Елеоны хохмӕ. Уӕд сын Йесо загъта: «Ӕхсӕвмӕ уе ппӕт дӕр ныууадздзыстут, уымӕн ӕмӕ Сыгъдӕг Фыст зӕгъы: «Амардзынӕн фыййауы, ӕмӕ ныххӕлиу уыдзӕни фысты дзуг. Фӕлӕ мӕ райгасы фӕстӕ уӕ разӕй ацӕудзынӕн Галилеймӕ». Петр афтӕ бакодта. Се ппӕт дӕр дӕ куы ныууадзой, уӕддӕр дӕ ӕз никуы ныууадздзынӕн. Йесо йын загъта. Ӕцӕг дын зӕгъын, ӕхсӕв уасӕг нӕма ныууасдзӕн, афтӕ мыл ӕртӕ хатты атигъ кӕндзынӕ дӕхи. Петр ын загъта. Демӕ ма амӕлын куы бахъӕуа, уӕддӕр дыл мӕхи натигъ кӕндзынӕн. Афтӕ дзырдтой иннӕ ахуыргӕнинӕгтӕ дӕр. Уый фӕстӕ Йесо ахуыргӕнинӕгтимӕ ӕрцыди Гефсимани чи хуыйны, уыцы бынатмӕ ӕмӕ сын загъта: «Цалынмӕ ацӕуон ӕмӕ бакувон, уӕдмӕ уӕлӕ ма бадут». Йемӕ ахуыдта Петры, Стӕй Зеведейы дыууӕ фырты ӕмӕ райдыдта хъынцъым ӕмӕ ӕрхӕндӕг кӕнын, ӕмӕ сын загъта: «Мӕ уд мӕлӕтон хъынцъым кӕны. Фӕлӕуут ам мӕ фарсмӕ. Ма-иу бафынӕйут». Иу чысыл ӕддӕдӕр рацыд Зӕххыл дӕлгоммӕ ӕрхауд ӕмӕ куывта. Мӕ фыд, кӕд гӕнӕн ис, уӕд ма ацы хъизӕмӕртты кӕхцӕй бахиз. Ӕниу, мӕн куыд фӕндӕфтӕ нӕ, фӕлӕ дӕу куыд фӕндӕфтӕ фӕуӕд. Йесо бацыди ахуыргӕнинӕгтӕм, ӕмӕ сӕ фынӕйӕ куы баййӕфта, уӕд Петрӕн загъта: Ау, ӕнӕфынӕйӕ иу сахат мемӕ нӕ бафӕрӕзтат? Ма ныффынӕйут ӕмӕ кувут, цӕмӕй фӕлварӕны ма бахауат. Уд цӕрдӕг у, буар та ӕдых. Ногӕй та фӕхибар ӕмӕ куывта. Мӕ фыд, Кӕд мын ацы хъизӕмӕртты кӕхцӕнӕн баназгӕ нӕй, уӕд дӕу куыд фӕнды, афтӕ фӕуӕд. Бацыди сӕм ӕмӕ та сӕ баййӕфта фынӕйӕ, уымӕн ӕмӕ сӕ цӕстытӕ ӕруӕззау сты, ӕмӕ та сӕ ныууагъта, фӕхибар ӕмӕ бакуывта ӕртыккаг хатт. Уымӕй размӕ куыд куывта, афтӕ. Уӕд бацыди ахуыргӕнинӕгтӕм ӕмӕ сын загъта: Ныр дӕр ма фынӕй кӕнут ӕмӕ уӕ фӕллад уадзут? Мӕн ӕрцыди рӕстӕгы мӕ адӕймаджы фырт лӕвӕрд цӕуы тӕригъӕдджынты къухтӕм. Сыстут ӕмӕ цӕуӕм. Мӕн ӕрбаввахси мӕ уӕйгӕнӕг. Йесо йӕ ныхас нӕма фӕци, автор бацыд Иудӕ, дыууадӕс ахуыргӕнинагӕй иу Алчертӕ ӕмӕ йын адӕмы хистӕртӕ йемӕ рарвыстой бирӕ адӕм кӕрдтӕ ӕмӕ хъилтимӕ. Йесойы уӕйгӕнӕг сын радта ахӕм нысан: «Кӕмӕн аба кӕнон, уый у, ӕмӕ ӕрцахсут». Ӕмӕ уайтӕккӕ бацыд Йесомӕ ӕмӕ йын загъта: «Дзӕбӕх у, рави!» Ӕмӕ йын аба кодта. Йесо йын загъта: Хӕлар, цӕй тыххӕй ӕрбацыдтӕ? Уӕд бацыдысты Йесомӕ, фӕлӕбурдтой йӕм ӕмӕ йӕ рцахстой. Йесоимӕ чи уыд, уыдонӕй иу фелвӕста йӕ кард, ныццавта дзы алчи ӕрыцагъары ӕмӕ йын йӕ хъус ахауын кодта. Уӕд ын Йесо загъта: «Нывӕр дӕ кард йӕ кӕрддзӕмӕ. Уымӕн ӕмӕ кард чи сиса, уыдон се ппӕт дӕр кардӕй бабын уыдзысты. Ӕви афтӕ ӕнхъӕл дӕ, мӕ ныртӕккӕ мӕ фыдӕй куы ракурин, уӕд мын уый дыууадӕс легионӕй фылдӕр зӕдтӕ нӕ рарвитид? Уӕдӕ куыд сӕххӕст уыдзӕн ӕппӕт уыдӕтты рцыды тыххӕй, сыгъдӕг фыст цы зӕгъы, уый? Уӕд Йесо адӕмӕн загъта, Цымӕ бырӕджӕхсут, уыйау ме рцахсынмӕ кӕрдтӕмӕ хъилтимӕ куы рацыдыстут? Ӕз ӕрвылбон кувӕндоны уемӕ бадтӕн. Ахуыр кодтон адӕмы, ӕмӕ мӕ нӕ ахстат. Ӕппӕт уыдӕттӕ та уымӕн цӕуынц, цӕмӕй сӕххӕст уа пехуымпартӕ цы ныффыстой, уый. Уӕдӕй ахуыргӕнинӕгтӕ се ппӕт дӕр ныууагътой ӕмӕ фӕлыгъдысты. Йесойы чи рцахста, уыдонӕй акодтой алчер Кайафӕмӕ. Уым ӕрӕмбырд сты динамонджытӕ ӕмӕ адӕмы хистӕртӕ. Петр дӕрддзӕф цыди йӕ фӕдыл ӕмӕ бацыд алчеры кӕртмӕ. Уым ӕрбадти хъахъхъӕнджытимӕ, цӕмӕй фена, хъуыддаг цӕуыл ахицӕн уыдзӕн, уый. Алчертӕ ӕмӕ ӕппӕт Синедрион Йесойы ныхмӕ агуырдтой мӕнгӕвдисӕйнӕгтӕ, цӕмӕй йын рахӕссой амарын тӕрхон. Фӕлӕ не ссардтой, кӕд бирӕ мӕнгӕвдисӕнтӕ ӕрбацыд, уӕддӕр. Ӕппынфӕстаг ӕрбацыди дыууӕ мӕнгӕвдисӕны ӕмӕ загътой: Уый дзырдта, мӕ бон у Хуыцауы кувӕндон фехалын ӕмӕ ӕртӕ бонмӕ саразын. Уӕд алчер сыстад ӕмӕ Йесойӕн загъта: Дӕ ныхмӕ дын цы вдисӕнтӕ хӕссынц, уыдонӕн ницы дзуапп дӕттыс? Йесо ныхъхъус. Алчер ын загъта: Ард бахӕр цардӕгас Хуыцауы раз, раст нын кӕй зӕгъдзынӕ, уый тыххӕй. Ды дӕ Чырысти, Хуыцауы Фырт. Йесо йын дзуапп радта. Дӕхӕдӕг ӕй куы зӕгъыс. Фӕлӕ уын зӕгъын, нырӕй фӕстӕмӕ Адӕймаджы Фырты уындзыстут ӕппӕт хъомысы рахиз фарс бадгӕ ӕмӕ уӕларвон ӕврӕгътыл ӕрцӕйцӕугӕ. Уӕд алчер ӕрымыгъта йӕ дарӕс ӕмӕ загъта. Хуыцау рафаудта! Сӕ ӕвдисӕнтӕ ма нӕ хъӕуы! Мӕнӕ уӕхӕдӕг куы фехъуыстат, Хуыцау куыд фауы, уый! Цы хъуыды уӕм ис? Уыдон ын дзуапп радтой. Зылын у, хъуамӕ амӕла. Уӕд ын тутӕ кодтой йӕ цӕсгомыл, цавтой йӕ. Иннӕтӕ та йӕ дзӕхстытӕ кодтой ӕмӕ йын дзырдтой. Чарашти, кӕд пехуымпар дӕ, уӕд дӕ чи ныццавта, уый базон. Ныр Петр та кӕрты бадт, бацыд ӕм иу лӕггадгӕнӕг сылгоймаг ӕмӕ загъта: Ды дӕр галилейаг Йесоимӕ уыдтӕ. Фӕлӕ йыл Петр се ппӕты раз атигъ кодта йӕхи. — Цы дзурыс, уый нӕ зонын. Петр кулдуармӕ куы рацыд, уӕд ӕй федта ӕндӕр лӕггадгӕнӕг сылгоймаг, ӕмӕ уым чи уыд, уыдонӕн загъта. Ай назаретаг Йесоимӕ уыди. Петр та йыл атигъ кодта йӕхи ӕмӕ расомы кодта. Ӕз уыцы адӕймаджы нӕ зонын. Уым чи лӕууыд, уыдон чысыл фӕстӕдӕр бацыдысты Петрмӕ ӕмӕ йын загътой. Ды дӕр бӕлвырд уыдонӕй дӕ. Де взаджы здӕхт дыл комдзог цӕуы! Уӕд Петр райдыдта ард хӕрын ӕмӕ Хуыцауӕй сомы кӕнын. Ӕз уыцы адӕймаджы нӕ зонын. Ӕмӕ уыйадыл уасӕг ныууасыд. Ӕмӕ Петры зӕрдыл ӕрлӕууыд, Йесо йын цы загъта, уый. Уасӕг нӕма ныууасдзӕн, афтӕ мыл ӕртӕ хатты атигъ кӕндзынӕ дӕхи. Петр рацыд ӕддӕмӕ. ӕмӕ судзаг цӕссыгтӕй ныккуыдта.